Il-play jisimha They Blew Her Up. Wieħed mill-kummenti taf x'inhu? They should have done it before. Daqshekk għadna pajjiż muqżież, daqshekk għadna pajjiż li qed nifirħu bil-qtil ta' makabru ta' ġurnalista u omm. Qatluha kważi quddiem binha. Ħasbu li b'hekk se jsiktuha. Kemm kellhom żball. Jekk f'ħajjitha ċaqalqet ħafna affarijiet, f'mewtha għamlet Terrimot li għeżżeż lill-pajjiż. Terrimot li nfirex il-bogħod minn xtutna. Daphne Caruana Galizia hija onorata fil-kuruturi tal-Parlament Ewropew. U hawn għadha le. Hawn għadna ma wasalniex fl-istat Illi ngħidu isma' qegħdin insemmu sala, qegħdin insemmu xi ħaġa importanti f'ġieħ ġurnalista illi llum nafu għaliex ir-rapport illi sar dwar l-inkjesta tal-qtil tagħha juri li Daphne kienet qiegħda fi triq it-tajba. Isna il-famuża libertà tal-espressjoni għax ħaġa għala kart jien għandi problema kbira ġifiri mhux talli ma mxejniex il-qudiem naħseb eh, ħafna affarijiet morna lura wkoll. Inti xi ħaġa li taffaxxinani, il-fatt li inti mhux talli qatlu ġurnalista, talli provaw jagħmlu minn kollox biex jaħbu lil dawk li kienu wara dal-qtil makabru u dik lili tirrabjani. Dak il-qtil ma kellu l-ebda impatt fejn jidħlu l-polls popolari tal-pajjiż, jiġifieri iċċaqalqu nies, Imma fl-insjem tagħhom, il-polls tal-pajjiż baqa' l-istess. Infatti, l-elezzjoni ta' ftit xhur ilu, ta' Marzu li għadda, reġgħet kważi kkonfermat ir-riżultat tal-2017. Dak jista' jkun illi jintbagħat il-messaġġ żbaljat fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri, il-poplu huwa sovran u jeleġġi l-partit li jidhirlu li għandu jmexxi fil-gvern. U hekk dejjem kienet. Però id-distakk jibgħat messaġġ ħażin. Għaliex li l-awtoritajiet u hawnhekk qed ngħid allura għall-policy makers qed ngħid għall-politiku illi għandu distakk daqshekk enormi anki pereżempju l-maġġoranza fil-Parlament, tista' tagħti dik ir-reassurance, imma f'sens negattiv, illi inti tista' tagħmel li trid, għax inti mhu ħa jinbidel xejn politikament. Kieku ma kienx għall-ġurnalisti f'dal-aħħar ħames snin, kienu jsiru ħafna iżjed ħniżrijiet. Kieku ma kienux għall-ġurnalisti ma konniex inkunu nafu kif il-klassi politika kienet qed torqod mal-businessmen u kienu qed jagħmluha b'iżjed mod sfaċċat. U dan indunajna bih mhux għax kienu qed isiru ċertu investigazzjonijiet ħafna drabi, għax kienu l-ġurnalisti qegħdin jinvestigaw. Jiġifieri Minkejja kollox, minkejja l-intoppi u l-gambetti li bdew jingħataw minn kulħadd, inkluż mill-Istat, ċertu ġurnalisti għamlu xogħol fenomenali. Il-qtil ta' Daphne ġab tibdil imma mbagħad fl-użanzi tagħna aħna għad għandna defiċenzi kbar fejn tidħol il-governanza. Il-governanza tibqa' l-Achilles heel tal-amministrazzjoni fil-Gvern. U dina, dina tant hemm eżempji illi, illi wieħed jista' jirrikorri għalihom. Jiġifieri, naħseb wieħed mill-iktar eżempji mhux aċċettabbli fl-ebda sistema ta' gvern illi tqis illi hija sistema diċenti hija illi jkollok il-ġudikatura illi l-karozzi tal-ġudikanti jiġu provduti minn xi ħadd illi għandu allegazzjonijiet gravissimi fuq ismu. il-gvern ma jridx jagħti s-saħħa lill-press f'Malta. Il-gvern eh, jittollera il-media f'Malta, il-Gvern jekk jista' jgħix mingħajr media jkun tant aħjar. Allavolja jgħid li jaqbeż għall-press u hekk għax jiena meta nara ċertu affarijiet fattwali ngħid eh, li ċertu statements li qed isiru mhux minnhom jiena nemmen urini bil-fatti. Mingħajr fatt li l-Prim Ministru għadu sal-lum ma jridx jagħti intervista lill-media indipendenti, fuq il-gazzetti, lilna l-inqas bħala Times of Malta ilhom is-snin u Joseph Muscat qablu wkoll, hija xi ħaġa inkredibbli. Hija xi ħaġa tal-biża'.